Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' Domestika u Nexos. Int Min Int huwa produzzjoni mtella' mill-istudenti tal-Bachelor of Arts, Honours, fil-Media Moving Image, fl-Istitut tal-Arti u d-Disinn, fi ħdan l-MCAST.

Għeżież telespettaturi, insellmilkom u nilqagħkom għal programm ieħor int min int din id-darba speċjali tal-Ġimgħa l-Kbira. Ovvjament f'dan il-programm se nitkellmu dwar l-aspett spiritwali, però mhux biss se naraw ukoll l-informattiv. Għandna wkoll diversi personalitajiet li huma ta' interess għalikom it-telespettaturi fejn ukoll se jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħna però dan u aktar se narawh matul il-programm tagħna. Għandna wkoll diversi leġġendi fejn fil-fatt sa nibdew b'waħda minnhom. Għandna il-leġġenda tal-kurċifiss tal-wied. Ħa narawha flimkien.
Il-leġġenda tal-kurċifiss tal-wied. Il-leġġenda tgħid li hemm kurċifiss f'wied li kull sena jieħu l-ħajja. Dan il-fenomenu beda meta żmien ilu kien hemm żewġ namrati, Ines u Juan. Dawn kienu jiltaqgħu ta' kuljum ħdejn il-kappella tal-kurċifiss tal-wied u kienu jħobbu 'l xulxin ħafna. Darba waħda faqqat gwerra u Juan kellu jitlaq sabiex iservi ta' suldat mal-armata. Ines talbet lil Juan biex kif jiġi lura mill-gwerra joħodha bħala martu. Juan ħalef quddiem il-kurċifiss li imħabbtu lejn Ines se tibqa' għal dejjem. Ines baqgħet tistenna lil Juan u kuljum kienet tmur titlob fil-wied fejn kienu jiltaqgħu. Xi snin wara l-gwerra spiċċat U Ines lemħet xi suldati ilu ġejja lura minn ħdejn il-kurċifiss. Wieħed minnhom kien Juan. Ines ġriet biex tifraħ bih, iżda Juan, kburi b'libsa ta' kaptan, ċaħat li jafa. B'qalba maqsuma, Ines pruvat tikkonvinċih li huma kienu jħobbu l-xurxin, imma Juan baqa' jiċħadha. F'disperazzjoni, Ines iddeċidiet tmur quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Il-ħakem ta' dak iż-żmien, Don Diego, sema' l-ġrajja b'interess. Dan staqsa lil Juan jekk kienx minnu li kienet qed tirrakkonta Ines. Juan ħalef li qatt ma wiegħed lil Ines li tkun martu. Don Diego staqsa lil Ines għal xhieda tal-istorja tagħha. Hi wiġbitu li x-xhud tagħha huwa proprju l-kurċifiss tal-wied. Wara l-quddies ta' dakinhar filgħaxija, ħafna nies inġabru għax-xhieda ta' Ines. Il-kurċifiss beda jqattar id-demm minn wiċċu u bil-mod niżżel idu fuq il-Vanġelu. Iva, naħlef, instema' leħen jgħid. U minn dakinhar il-kurċifiss baqa' juħu l-ħajja ta' kull sena. Skont il-leġġenda wara dakinhar, Ines u Juan stmerrew id-dinja u ngħalqu f'kunvent fejn għexu ta' qaddisin.

U hekk hu lura magħna fl-istudio u propju issa għandna intervista fejn se niltaqgħu ma' persuna li għamlita ħafna mal dawk il-persuni li bħalissa qegħdin ġol-ħabs. Se nisimgħu intervisti, se nisimgħu wkoll ehm, minn xi xjadu dawn il-persuni u propju miegħi għandi lil Sor Adele, grazzi ħafna Sor tal-li oġbok ukoll tilqa' l-istedina tagħna. L-ewwel nett, bħala gwardjana inti, u ovvjament dak li kien ix-xogħol tiegħek ġewwa l-ħabs, kemm kemm ilek tagħmlu? Daw jien ili dawn l-aħħar 23 sena. Għamilt l-ewwel żmien mal-priġunieri nisa. Jiġifieri l-ewwel l-ewwel snin tiegħi kienu mal-priġunieri nisa. Ix-xogħol tiegħi hemmhekk kien illi nieħu ħsieb individwalment kull priġuniera li jkollna fil-faċilità. U nieħu ħsieb fis-sens fiżikament u anke spiritwalment. Spiritwalment anki meta jafdaw lek ċerti affarijiet li huma intimi tagħhom illi jistgħu jiftħu qalbhom miegħek u anki li tismagħhom biss ġejja terapija. Huwa ta' wens għalihom.
Huwa ta' wens għalihom u li huma jaħsbu wkoll illi verament għalkemm daħlu l-ħabs mhumiex persuni mitluqin imma mersuni persuni li għandhom l-attenzjoni kollha fuqhom għall-ħtiġijiet sewwa fiżikament u anki moralment. U bħala priġuniera ħa ngħid hekk, huma diversi, speċjalment aħna kellna l-iktar eh, minn bidroga, minn prostituzzjoni. Eh, kull persuna titratta magħha skont l-atteġġament tagħha. Però sakemm il-bniedem jiena l-ewwel nett ma kontx imdoxija ma' dil kwalità ta' nies għax għall-ewwel snin li kelli l-ewwel 25 sena tal-ħajja tiegħi kont nagħlem kinder. Sew, l differenza. Kien hemm Kif irnexxielek tadatta mbagħad però? Kien bl-għajnuna t'Alla għaliex l-ewwel nett meta bagħtitni l-provinċjali mal-ħabsin, l-ewwel biża' li kelli huwa kif se nagħmel għax kont sajjma għalihom.
Però meta jiena għedtilha jekk ma nidrax jew jinqalagħli xi ħaġa lesta li Tu ħsiebi? Qalt li le, qalt li jiġifieri meta jekk aċċidentalment ma, ma tingranax, ma, ma tidrax, aħna lesti biex inneħħu. Il-perspettiva tiegħek, skużani, il-perspettiva tiegħek minn qabel ma bdejt tagħmela ma' dawn il-persuni li ovvjament qegħdin ġol-ħabs, għal wara li inti sirt tafhom, sirt taf l-istejjer tagħhom, sirt taf minn xiex ibatu, minn xiex jgħaddu, kif inbidlet? Jew inkella kien hemm differenza? L-ewwel nett nista' ngħidlek ukoll illi mhux huma rridu jinbidlu, Ridt naddatta jiena, ridt ninbidel jiena, ridt nagħmel qalb iktar kbira biex nifhem daw il-kwalità ta' nies illi ġo fihom għalkemm eh, forsi ma jkunux neqsin mill-flus, imma jkunu neqsin li ngħidulhom foqra, foqra fis-sens illi kif, kif jużaw iż-żmien, kif jużaw il-ħin. Allura Bl-għajnuna t'Alla, bl-għajnuna t'Alla, għamilt l-impenn tiegħi kollu wkoll biex jiena verament inkun ta' ġid għalihom. Għaliex la issa l-rida t'Alla ġibitni hemmhekk, jiena wkoll rid nikkopera magħha biex inkun ta' mezz ħalli daw il-persuni nkun nista' nkun verament bħala omm, omm li tifhem lil uliedha u tikkoreġihom ovvjament. Ġifieri lejk huma kienu jħarsu bħala omm. Bħala omm għaliex eh, li nikkoreġihom b'imħabba illi ma tistax tħalli kollox għaddej, imma tifimhom li żbali jkunu għaddejjin minnu. U hemmhekk anki huma mbagħad bdew jifmu illi meta jkun hemm xi korrezzjoni huma jafu li qed nagħmilhom bi mħabba. U b'hekk iktar ingranajna ma' xulxin f'dan is-sens. Qabel ukoll inti kont tagħmilha ma' priġunieri li huma nisa sewwa u issa llum il-ġurnata qiegħda b'mod volontarju mal-priġunieri rġiel. X'hemm differenza bejniethom?
Jiena l-ewwel nett meta spiċċajt bil meta meta laqt iż-żmien tiegħi li nkun man-nisa, lill-provinċjali tlabtha biex nibqa' nkompli dax-xogħol. Għax għall-ewwel. U din interessanti, din interessanti, mela l-bidu kont beżgħana li forsi m'intix ħa tidra, wara li spiċċalek iż-żmien, imbagħad hemmhekk rid tkompli bħala b'mod volontarju. X'inhi r-raġuni? Ħa nibdew minn hemmhekk u mbagħad nerġa' nsaqsik għall-mistoqsija li. Għaliex jiena fhimt Illi verament il-Mulej tefa' dawl ġo fija. Illi il-qalb, orrajt, il-qalb la għandha saqajn u laqas għandha ġwiena, imma il-qalb trid tirregola inti. Allura rajt illi bl-għajnuna dejjem t'Alla li jiena adattata għal dik il-kwalità. Għaliex meta inti anki mill-parti tal-irġiel, jiġifieri li huma jsibuk figher ta' mara ġol-ħabs, Illi tifhimhom, illi tismagħhom, illi anki jekk inkun għaddejja mill-bitħa tal-ħabs, aħna l-bitħa tal-ħabs, meta nidħol biex nidħol il-knisja, hemm żewġ fens. Allura dik li tsellmilhom, li tsellmilhom u turihom li tgħidilhom good morning, li tajt kasom, dik hija ġa li tiftħilhom qalbhom. U mill-parti wkoll li huma kif għadtlek fil-bidu jiġifieri li jsibu mara li jridu jiftħu qalbhom magħha u jħossu li huma protetti għalkemm huma qegħdin hemmhekk li l-libertà tagħhom maqtuha fis-sens li dak huwa l-punishment tagħhom għandhom il-libertà ma jistgħux jagħmlu li jridu. Però kull persuna hija individwalment li trid li trid ittiha d-dinjità tagħha, li tirrispettha u tibqa' tismagħha sakemm kif qedlek anke mill-parti tan-nisa illi ma tix ħsieb biss il-ħajja materjali. Aħna wkoll l-iskop tagħna bħala reliġjużi, bħala Soru tal-Karità ta' Santa Ġovanna Antida, illi li ngħixu mal-fqar li rridu naħdu ħlieb ħsieb l-ispiritwalità wkoll. U dan nirringrazzja l Alla nagħmlu bil-qalb. Qabel kont saqsejt ukoll x'hemm id-differenza bejn in-nisa u l-irġiel, forsi l-perspettiva tagħhom hija differenti jew kellha l-esperjenzi tagħhom huma differenti. X'tara d-differenza inti li ħdimt ma' dawn in-nies? Jiena n-naħa tan-nisa ħdimt għal żmien twil ukoll u n-naħa tal-irġiel ukoll għandi 12 sena. Però nista' ngħid li n-nisa kont ningrana magħhom għaliex eppruvajt kifet lek l-ewwel li jien irrit niddedika ruħi għalihom, jien irrit naddatta ruħi għalihom. Allura kont nimxi magħhom Jiġifieri mhux ħażin. Imma mbagħad meta xi darba kien ikun hemm xi ħaġa li ehm, lilhom ma toġobhomx u rrid nikkoreġihom, ehm, huma differenti mill-irġiel. L-irġiel iktar jinsew malajr. L-irġiel ma jżommux f'qalbhom. L-irġiel huma tajet magħhom fis-sens li tikkoreġi. Imma mbagħad jiġi tuk tan-nieqa. Mhm. Ġifieri. Għax ikunu jafu li inti tridilhom il-ġid. Li aħna ok u xek. Ġifieri dik id-differenza narajjina bejn nisa u rġiel. Sister, għandek xi esperjenza li tajt din l-esperjenza nibqa' niftakarha jew kella forsi tista' tgħallem minn xi ħadd ieħor biha, jew kella bidlitlek ħajtek b'xi mod. Eħe, l-ewwel ġili daħlu anki priġunieri nisa, ġieli daħlu illi ma daħlux il-Knisja ħlief l-ewwel tqarbina, pereżempju. U bil-mod kif kienu kif kienu anki jaraw lili bħal speċi il-mod kif nitrattom u hekk u jiftħu qalbhom, naslu biex bil-mod il-mod anki rresqhom lej il-qrar, ġifieri l-ewwel intihom xi lezzjonijiet biex bħal speċi jaraw il-kelma t'Alla fejn twassal, u mbagħad bil-mod il-mod anki nġibilhom ġieli mhux attwalment għax da qabel, ġieli ġibtilhom anki saċerdot barrani biex jagħmlu rikonċiljazzjoni tagħhom u llum il-ġurnata nista' ngħid illi baqgħu sejrin b'dan ir-ritmu u anki li qegħdin barra mill-ħabs baqgħu jiġu l-kunvent jarawni mhm. u jiftakru il-ġiet li setgħu kisbu meta kienu fil-ħolqa tal-ħabs. Ġifieri kultant il-ħabs ma jiġix biss biex isawwat imma wkoll jiġi biex jikkonverti ċerti persuni li jkollhom iktar ċans jirriflettu fuq il-ħajja tagħhom. Ekku, qabel ma bdejna programm ukoll sister jiena kont qiegħed inkellmek biex insir naf daqsxejn aktar dwarek u dwar l-esperjenzi tiegħek u għadt li esperjenza waħda minn ħafna li għadt li li vera mhux ixxukjatni, però ma kontx nemmen li forsi hemm vera dawk in-nies ġewwa l-ħabs. Għad lilli hemm nies li qegħdin ġewwa l-ħabs bla ħtija biex ma jikxfux il ħaddieħor. Ara kemm trid tkun persuna ta' karattru sod u żvera. Eżatt.
Eħe, daw ġieli il-persuni ġieli jitkellmu kif qed ngħidlek, jitkellmu jitkellmu ħafna miegħi bħal speċi u jiena nemmen li meta qed jitkellmu miegħi b'dik is-sinċerità kollha u tisma' anke minn persuni oħra veru ta' dak qiegħed hawnhekk għax qed jiskonta ħtija ħaddieħor. Jiġifieri hija hija iebsa, hija għafsa ta' qalb illi tara raġel illi qiegħed mifrud mill-familja, mit-tfal, mill-libertà, mill-libertà, e, it-timbrat, It-timbrat, għax mhux kulħadd ikun jaf li dak ir-reat m'għamlux hu, ittembrat u meta joħroġ mill-ħabs jista' jkun ukoll li ma jsibx xogħol. Żgur. Jiġifieri dik hija ehm, sentenza li verament iġġalek tibki. Bla dubju.
Iġġalek tibki.
Da mhux il-ħabs tagħna biss, ilu ftit smajt anke fuq radio wara 30 sena Saru jafu illi mhux hu kien il-qattiel ta' dik il-persuna. Ilu ftit, kemm ilu forsi qas ilu xahar li smajt biha di, ġifieri affarijiet li li jiġru dawn. Li jiġru li jiġru.
Li jiġru.
Imbagħad hemm persuni oħra wkoll illi l-ħabs jista' jimmaturhom u jista' jkomplu jinżlu n-niżla. Ekku, fil-fatt hekk kont ħansaqsik iktar qabel, ehm, x'inhi l-perspettiva tiegħek lejn il-ħabs? Taħseb li huwa post fejn lin-nies verament qegħdin joħorġu minn hemmhekk b'talima li mhux ħajerġgħu jagħmlu il-ħażin li kienu għamlu qabel jew inkella mhux ħanajt ħammorru iktar għall-art, jew inkella jerġgħu jaqgħu fl-istess vizzju. Eħe, jiena ngħidlek li dan jiddependi minn kull persuna individwalment. Ma nistax niġġeneralizza illi kulħadd jibda n-niżla. Ikun hemm persuni li juruk li juruk fiduċja, li juruk li li meta se joħorġu se jaqbdu triq tajba. Fil-fatt għandna f'idejna wkoll, mhm. jiġifieri. U Alla ħares lejn.
Eħe, għax jiena meta niltaqa' ma' xi persuni barra, barra mill-ħabs, jiġifieri li kienu ġol-ħabs, l-ewwel kelma li nistaqsihom, qiegħed taħdem? Għaliex hemmhekk ituni gost, għaliex ituni gost fis-sens illi mhux se jagħmel reat oħra għaliex għan il-paga dieħla, ngħid li mela dan għamel l-għaqal. Ilu ftit li ntajt ma' wieħed Birżebbuġa. U għall-ewwel qasar raftu, ma mbagħad meta bda jitkellem u ġie jgħannaqni u jbusni. Għalli sister, għatlu kemm nieħu pjaċir wara li li għaraftu hekk li qed narak taħdem li bqajt bil-għaqal, jiġifieri jkun hemm min. U dak huwa wara kollox il-qofol tas-sol tiegħek. Mhux eh, hekk għax inti hekk trid tarhom il dan nies. Dik hi eh, li jiena dejjem nipprova kif qed ngħidlek meta l-bnidem ta' tikasu awtomatikament jibqa' jiftakar l-azzjonijiet li għamilt. Ekku.
Qed tifhem. Bla dubju. Jiġifieri mhux dejjem ikun hemm min japprezza il-ħab salmu. li jerġa' jidħol hemm oħrajn jidħlu joħorġu, disgrazzjatament, għaliex ma jafux ħaġa oħra. Ekku. Sister, la bħalissa qegħdin fi żmien il-ġimgħa l-kbira wkoll tajb illi nippruvaw nqablu sitwazzjoni li forsi taf biha inti sewwa u li nistgħu nqablu ma' dak li qiegħed jiġri fi żmien ta' bħalissa, żmien tal-ġimgħa l-kbira. Fil-fatt,
anki snin oħra, mhux bħalissa wkoll, jiġifieri il-Father dejjem Flok jagħmel l-eżerċizzji tar-Randan, jieħu kull nhar ta' ġimgħa jagħmilhom f'daw l-epoki, iġib kelliem barrani, u mbagħad anki jistgħu jaqsmu bejniethom u t-talk tkun ħajja. Sewwa. Mod ma tkun Ġulja anki juruhom DVD, qed tifhem, li hija dejjem iżżommhom iktar attraenti għal dak li qed isir bħalissa. U xi ħaġa interattiva wkoll nassumi tkun. Eħe, u mbagħad ikun hemm anki sharing li li jistgħu anki joħorġu d-diffikultajiet tagħhom dik l-okkażjoni u hekk. Fil-fatt, ir-Randan tas-sena l-oħra għamlu play iċ-Ċenaklu kienet vera suċċess kbir u għamluha l-aim tagħha kien għal persuni vulnerabbli. Jiġifieri qas għamluha għal bżonnijiet tal-ħabs jew jew da imma biex taw appoġġ għal dawk li huma inqas ixxurtjati mill-poplu li jgħix f'Malta. Sister, qabel ma nagħlqu l-aħħar domanda. Taħseb li aħna li qatt ma żorna l-ħabs għandna perspettiva ħażina tiegħu? Eħe, jiena jiena naħseb bħalma kelli jien qabel. Qabel kont ngħaddi minn quddiem il-ħabs, lanqas biss kont naħseb fih. Imma llum lili dawn is-snin kollha ġol-ħabs, nisma' l-popolin barra kultant jgħidulek dik il-kelma li tweġġagħni ħafna ħafna. Dawk ħaqqhom li tagħarmilhom iċ-ċavetta. Illi mhux il-way Aħna Nsara, aħna rridu naħfru. Jiena nemmen ukoll li għalkemm il-persuni li huma imweġġgħin, jiġifieri li huma vittmi u min jagħmel ir-reat, min jagħmel ir-reat qed ibati. Mhm. Il-familjari tagħhom qed ibatu. Bla dubju, bħal tal-vittma wara kollox. Bħal tal-vittma qed ibatu, jiġifieri hemm It-tfal qed ibatu, ibatu wkoll konsegwenzi anki fl-iskejjel. Dak għandu missieru l-ħabs, dak għandu ommu l-ħabs. Jiġifieri l-ġenerazzjoni tal-ħabs tibqa' tbati b'dan mod. Imma jiena nemmen u hawnhekk ukoll ħa wasal il-messaġġ tiegħi illi l-ferita mhix se tfiq malajr, hija tieħu żmien. Sewwa ta' min qiegħed barra fis-sens ta' min il-vittmi. Ekku. Anki tal-familjari tagħhom, il-ferita tiġi mdewwija bil-mod. Imma naslu. Għaliex fuq kollox irridu bħal meta ngħidu aħfirli dnubietna bħalma aħna naħfru. Jiġifieri qed nagħmlu kondizzjoni. Bil-mod il-mod anki għal dak nersqu biex dawn in-nies intuhom intuhom id-dinjità tagħhom nerġa' ngħid, nirrispettawhom u nerġgħu intuhom ċans fis-soċjetà. Sister, jiena verament nixtieq nirringrazzjak, kieku kieku għandna aktar ħin bla dubju nkomplu nkomplu nitkellmu dwar dawn l-affarijiet, però grazzi ħafna, grazzi wkoll f'isem il-poplu kollu Malti nista' ngħid ta' ta' dan ix-xogħol siwi li qiegħda tagħmel, verament jiena- grazzi ħafna. Eh, U jiena nirringrazzjakom ħafna ta' ta' din l-istedina li tajtuni din l-opportunità li naqsam il-ftit

U hekk nilqakom lura fl-istudio u propju ħanaddu għat-tieni diskussjoni tagħna fejn din id-darba ser nitkellmu dwar l-influenza biblika fil-letteratura Maltija u propju biex niddiskutu dwar dan is-suġġett għandi miegħi lill-awtur li żgur kulħadd jafu għandna lil Trevor Zara ma' ġembu wkoll għandna lil Charles Briffa li huwa professur tal-Malti ġewwa l-Università ta' Malta U għandna wkoll lil Father Joe Abela. Grazzi ħafna tal ilqajtu l-istedina tagħna. L-ewwel nett, x'taħsbu dwar is-suġġett tagħna li l-influwenza Biblika dwar il-letteratura, fil-letteratura anzi, x'taħsbu dwarha?
Bħala suġġett huwa interessantissimu. Kważi kważi wieħed jista' jagħmel teżi fuqha għax tant hemm u l-influwenza tal-Bibbja fuq il-letteratura Maltija tiġi mill-bidu nett Anke mill-kanti li għandna stess. Inti taqbel magħha però?
L-influwenza?
Parti mill-kultura, il-Bibbja hija parti mill-kultura tagħna, naqbel. Għaliex il-letteratura hija dejjem influwenzata mill-kultura tal-pajjiż. Parti mill-kultura tal-pajjiż hija r-reliġjon. U parti mir-reliġjon għandek il-Bibbja. Jiġifieri t-tip ta' reliġjon li għandna qed tinfluwenza l-letteratura. U dejjem, jiġifieri hemm influwenzi oħrajn. u taqbel u ma taqbilx, jaffettwaw ħafna, anke l-attwalità qed taffettwa. Trevor, inti fil-kitbiet tiegħek l-influwenza Biblika taħseb illi ddaħħalha?
L-ewwel nett kif qal kif qal Charles, ma nistgħux nifirdu l-kultura tagħna mill-kultura Kristjana. Għax huma ħaġa waħda. Tant hemm sekli twal dawn, marbutin flimkien. Jiġifieri jekk wieħed irid jistudja l-kultura Maltija, kważi kważi nasal biex ngħid Ewropea, mhux Maltija biss, il-kultura Kristjana ħa tidħol bilfors. Biżżejjed ngħidu anke fl-idjoma kemm daħlet, anke fil-Malti, jekk ngħidu jekk Alla jrid, Alla jbierek, jalla. U anke fl-Ingliż, God willing, thanks God, tifhem, oh my God, ġifieri, dawn qegħdin hemmhekk jistekulati u qed jgħid hekk għax huma parti mill-kultura tagħna. Kważi kważi illum meta ngħid jiena jalla jsir hekk bilkemm ninduna li qed indaħħal ir-reliġjon fiha għax saret parti integrali mill-kultura tagħna. Ovvjament, Il-kittieb qed jirrifletti l-ħin kollu s-soċjetà li qed jgħix fiha. Qed jirrifletti l-kultura tiegħu, qed jirrifletti l-passat tiegħu u t-trobbija tiegħu. Bla dubju jiena drajt ukoll f'dik il-kultura, ra anki fil-kotba tiegħi, kemm tal-kbar kemm tat-tfal, inkonxjament, ġieli għamiltha b'mod konxju, imma anki inkonxjament, bilfors, ħa tidħol il-kultura tiegħek, li f'dal-każ hija kustura Kristjana. Ekku.
U fil-kitbiet Maltin fejn narawha din l-influwenza?
Hemm ħafna xogħlijiet. L-ewwel kont se nsemmi l-kantilena, ħalli nibdew mill-bidu nett. Il-kantilena stess għandha għandha parti mill-metafora tagħha bbażata fuq id-dar li tiġġarraf għax tinbena fuq ir-ramel. Ftehimna? Però ħa niġu daqsxejn iktar qribna. Mingħajr ma noqogħdu nsemmu ħafna għandna taħt tliet saltniet ta' Ġużè Aquilina li għandu messaġġ ħafna Kristjan, il-messaġġ li inti trid tagħti kull ma għandek. Fthimna? U mbagħad dan naturalment ir-rumanz huwa komplikat. Fthimna? Trevor kiteb Kemm, kemm il-ġrajja f'idejh hemmhekk għandu ħdejn in-nixxiegħa, forsi se jitkellem hu, ma nitkellimx jiena għalkemm nixtieq nitkellem fuqu għaliex fil-lectures tiegħi nagħmel xi, xi erba' sigħat fuqu. Naħseb taf, taf iktar minni fuqu tant, jiġifieri tkellem bil-libertà kollha. Hemmhekk għandu, hemmhekk għandu.
Jekk daqsxejn Trevor, taf, nistgħu nġibu wkoll xi ħadd mill-kameras. Hemmhekk għandu, għandu teorija interessanti U l-mistoqsija, biex forsi nagħmluha daqsxejn ħafifa, parti mir-rumanz li hija l-allegorija qed jistaqsi u jgħid kieku Adam lil Eva ma qallhiex iva, ħa niekol it-tuffieħa miegħek, x'jiġri? U hemmhekk qed jagħti l-istampa ta' x'jiġri kieku. Ftehimna? Barra dak hemm ir-rumanz L-Istramb ta' Oliver Friggieri, bejħut ieħor miktubin fl-istess perjodu, l-istramb x'għandu Bibliku? Il-karattru ewlieni, semmih Baruk. Sa Baruk, hawn Malta ħadd ma jsemmi tfal Baruk, imma Baruk x'kien, min kien? Baruk kien il-ħabib tal-profeta Ġeremija. U allura X'għandu x'jaqsam? X'inhu Ġeremija? Ġeremija fit-tradizzjoni Nisranija kultant jidher bħala l-figura tas-sofferenzi ta' Kristu. U Baruk huwa Baruk huwa l-estensjoni ta' Ġeremija. U Ġeremija wkoll kultant kien lin-nies jgħidilhom, Hu x'bin, mhux kollox sejjer tajjeb. U Baruk dak illi għamel, żagħżugħ li ma jiffitja imkien, meta jinqlibtu għal Ingliż, l-istramb, sejjaħtlu the misfit, ma jiffitjax. Ikun l-università, student universitarju, jitlaq. Imur is-seminarju, ma jiffitjax, jaħrab. Imur il-gżira u jsib aħba minn għalih illi diġà tibda tħobbu. Ma ndunax dan li dik qiegħda hemmhekk għall-kummerċ? Ifalli dejjem, il-ħin kollu. Allura b'ismu biss qed jgħid, jiġifieri hawn qed norbot mal-Bibbja l-messaġġ, u mhux kollox sejjer tajjeb. U mbagħad hemm jekk insemmu l-Dun Karm. Dun Karm huwa mimli b'referenzi Bibliċi. L-iktar waħda, per eżempju, li nsib sabiħa hi meta jieħu t-talba tal-Missierna u minnha joħroġ l-għaqda fost il-ġnus, il-Missierna. Qed nitkellem għal poeżija Żjara lil Ġesù. Meta qed jimmaġina li bniedem li jitkellem bl-Ingliż, mela jista' jkun l-Ingilterra, jista' jkun l-Irlanda, jista' jkun Skozja, jista' jkun l-Amerika, jista' jkun l-Awstralja, jista' jkun il-Kanada, ħa nieqaf s'hemmhekk. Għandek dawn is-sitt pajjiżi u wieħed Malti. U s-seba' li aħna qed ngħidu Missierna jew Our Father. Imma l-istess, l-istess Alla. Tirreferi għall-istess persuna. Ara x'unità.
Huwa qada. Dawn huma, dawn huma l-mod kif jitkellmu. Ftehmna? Father Joe, qed narak kwiet wisq jiena, eh? Ma tgħidilna xejn? Jekk inti titrabba f'dak li aħna ngħidulu tagħrif nisrani, mbagħad jiġi tagħlim nisrani, nhar ma trid tixrob U minn dak li tixrob se tfarra'. Jew se jidher fil-ġilda, jekk kien valenu, jew se jidher fil-ġilda jew fis-saħħa, jekk kien ikel bnin u xorb safi. Issa, il-Bibbja li hija 72 ktieb, min iqisha 73 maqsuma f'45 u 27, tant għandha taħbit u tant għandha Taqlib, li int li taqra bilfors se tinteressak. Issa int tifla qed taqra ħa tara lilek innifsek. Ġużè Aquilina kiteb dramm Il-bniedem li ċaħdu, li kien il-Kristu li ċaħduh. Għandek Anton Buttigieg li kien kważi sar qassis, kellu ħasla biex niftehmu hekk nisranija. Qasba mar-riħ, Ġesù Kristu, xi ħriġtu taraw fid-deżert qasba tixxejjer mar-riħ? Ngħidilkom jien li mhux. Sewwa. Allura, fin-nisġa tal-kitba Maltija, anki f'nisġa barranija, imma f'dal-każ qed nieqfu fuq il-Malti, se ssib ċar jew mistur quddiemek jew maħdum Is-saħħa, l-influwenza, il-bixra, id-daqqa nisranija.
U naħseb anke fil-leġġendi, hux vera? Fil-leġġendi nsibuha wkoll id-daqqa nisranija, x'taħsbu? Eħe, fil-leġġendi Patri Delia ġifieri kiteb ħafna. leġġendi u li kważi kollha b'xi mod iduru mal-kultura Kristjana tagħna. L-ewwel ċask qed isemmi l-Dun Kar, biżżejjed teħdu l-innu Malti pereżempju, li kollu kemm huwa talba. Jifieri tista' faċilment dan inti flok tgħidu bħala innu ta' pajjiż, tgħidu bħala talba lil Alla biex jieħu ħsieb il-pajjiż. Jiġifieri kif għedt l-ewwel jiena anki inkonxjament tant xrobna minn din l-għajn safi aħna. li kważi kważi bla ma trid, dal-ktieb tiegħi li semmejna l-ewwel għamiltha b'mod konxju. Dik li għandi żewġ stejjer paralleli. Fatt nsaqsik ukoll fuq il-kitba tiegħek, eċetera, eċetera. Però bħalissa din nitkellmu dwar il-leġġendi. Ħa nibgħat lilkom it-telespettaturi biex naraw din il-leġġenda. Fil-fatt ser immorru naraw il-leġġenda tal-Peter Ross. Imbagħad wara ħa nerġgħu niġu lura fl-istudio biex inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Ħa narawha flimkien.
Il-leġġenda tal-Peter Ross tirrakkonta ġrajja ta' għasfur ċkejken li telaq mill-bejta biex ifittex l-ikel għaż-żgħar tiegħu. Dan tara l fuq l-olja tal-Kalvarju u waqaf jistrieħ fuq biċċa għewda. Din kienet l-għewda tas-salib ta' Ġesu li dak il-ħin kien jinsab fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu. L-asfur ħares lejn Ġesu u swiditlu qalbu b'dak li kien qed jara. Qalbu mafusa l-asfur ħass li għandu jgħin meta lemaħ ix-xewk imdawwar ma' ras Ġesu. Kif ra hekk, l-għasfur resaq viċin u beda jiġbed il barra xewka kbira li kienet qed tinfed f'ras Ġesù. B'saħħtu kollha rnexxielu jaqla x-xewka, imma ċappas bid-demm mitruf tal-ġwiena u sidru. Ġesù dar leħ biħlewwa u rringrazzjah u għedu li se jsir magħruf bħala l-asfur ta' sidru aħmar tal-li jurih imħabtu. L-asfur mar lura lejn il-bejta. Qasam maż-żar tiegħu minn xiex kien għadu kif għadda u kif minn dakinhar sar magħruf bl-isem ta' Peter Ross.
U propju lura fl-istudja għad-diskussjoni tagħna fejn fakkarkom li konna din nitkellmu dwar l-influenza biblika eh, fil-letteratura Maltija. U propju qabel, eh, Trevor, konti għad tkellimna dwar il-ktib tiegħek inti vera. Tnedilkom illi kun hemm każ fejn il-kittib jagħmilha b'mod konxu bħal dak il-ktib li għadna tkellimna fuq ftit ilu ħdejn ix-xija Fejn jiena ħloqt storja milli għandek il-parti reali li qed tiġri fiż-żmien kontemporanju u għandek il-parti mbagħad għandek il-mitoloġija kważi illi kif spjega tajjeb Charles illi qisu li kieku l-poplu baqa' jgħix fil-Ġnien tal-Għeden kieku x'tip ta' ċiviltà għandna. Imma kelli kotba oħrajn anki f'ta' tfal, qed niftakar pereżempju l-ktieb tiegħi Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta, fiha daħħalt il-figura ta' Danjel Qalb l-Iljuni. It-tifel semmejtu Danjeli, u ż-żewġ ħutu ikbar minnu li kienu dawn li ħin kollu jittorturawh b'bullying kbir miegħu, kienu qishom l-iljuni. U matul il-ktieb kollu din il-metafora komplejtha minn kapitlu għal ieħor. Jiġifieri l-influwenza Biblika kultant tagħmilha sa kemm la ma tkun taf jew jew jekk tkun taf imma tiġik tant naturali. Għax hija parti minna.
Għax hija parti minna kif konna qegħdin ngħidu. U naħseb jekk wieħed joqgħod ifettaq, joqgħod ifittex, isib diversi. Naħseb anki fil-kotba tiegħi stess, żgur li għandi ħafna li jien aqqas biss naf bihom. Kieku kelli mmur id-dar wara dal-programm u noqgħod infittex, min jaf kemm se nsib. Għaliex tiġina b'mod naturali. Charles, x'taħseb li huwa l-impatt li tħalli din it-tip ta' kitba lejn il-qarrej? L-ewwel nett taffettwah bl-istess mod il-qarrej. Ġifieri dak li jrid iwassal l-awtur, ħa taffettwah bl-istess mod? Eħe, imbagħad għandu, għax għandu l-, ħa ngħidlek. il-moħħ, l-istil tal-moħħ tal-awtur u l-istil tal-moħħ tal-qarrej huwa stil Malti. Kif għedna l-ewwel, il-kultura hija Maltija. Ħantik eżempju, Trevor għandu novella bħalissa nsejt x'isimha ta' tifel illi jitwerwer meta jara l-kurċifiss. Tal-vari.
Tal-vari.
U r-Redentur.
Sewa.
U dik meta kont qed nagħmilha mal-istudenti tal-università jien, kien hemm waħda qalt li qed taf li qatt ma ħarest lejn il-kurċivis bħala xi ħaġa tal-biża'. U bdiet u bdiet sejra d-diskussjoni. U waslet għal konklużjoni li l-awtur għamilha apposta dik biex lilna jurina l-veru sens tal-fidwa. Alla kellu jgħaddi minn dik il-passjoni kollha, sewwa, biex jifdina, allavolja t-tifel twerwer. Eżempju ieħor, Oliver għandu għandu novella oħra fejn jieħu l-istorja tal-Milied, il-Madonna u San Ġużepp qed ifittxu fejn joqogħdu, però jitfagħha hawn Malta. Il-Madonna, San Ġużepp u l-Bambin qed ifittxu skola tal-Knisja. U kif imorru quddiem ir-rettur u da jara missier putattiv, il-qaswa tiegħu, dak twieled barra miż-żwieġ. Ups! Il-PTA se jagħmluha għalija. U rrifjuthom. Lis-Sagra Familja rrifjuthom. X'inhu l-messaġġ inti? X'inhu l-impatt li jkollu xogħol bħal dan fuq il fuq il-qarrej ta' llum? Il-messaġġ ta' elfejn sena ilu għadu jgħodd illum. Irriduha s-Sagra Familja jew ma rriduhiex? F'dan il-każ l-eżempju li ħa, sewwa, l-eżempju li ħadet il-letteratura, hija l-iskola tal-Knisja wkoll qed tiċħad lil Kristu. Ftemna? Ġifieri taħseb inti u titħasseb u tajt ehm, dawna jagħmluhom apposta, żgur li jagħmluhom apposta. Għax dak xogħol tal-letteratura tinħoloq biex imbagħad tagħti l-ħsieb kif qal il-fader l-ewwel. Irid ikollok nies li kapaċi jaslu, jiġifieri hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq meta taqra komik, rajtu plupp ħadt gost u għarrabtu 'l hemm, le, trid tibqa' taħseb fuq dak li jkun hemm. Father, fuq livell letterarju, x'inhi r-raġuni li taħseb li l-Bibbja ġiet miktuba bil-mod ta' kif inhi miktuba? U li għandek hu li kull bniedem iġarrab il-preżenza t'Alla. Issa hemm xi bnedmin li huma magħżulin minn Alla għal diversi raġunijiet biex dawn jgħaddu l-ħsibijiet tagħhom. Allura jekk wieħed ikien ilaqlaq bħal Mosè li kien ilaqlaq, huwa se jagħti r-risposta bi tlaqliq. Jekk wieħed kien itija, bħalma kien Ġeremija u kien kapaċi jfaqqa' u u jmexxi, allura r-risposta li se jtina Alla se tkun hekk. Ħa nieħdu l-Vanġeli. Marku, nitilquha bil-Grieg, u, u, hija kai bil-Grieg. Allura jgħidulu l-kai kai, il-Vanġelu tal-kai kai. U ra mara u kellimha u mbagħad iltaqa' ma' kelb u mexxieh u daħlu sal-għalqa. Jiġifieri, jispjega dak li ra, dak kien dixxiplu ta' Mattew. Mattew kien jifhem fil-flus, min jifhem fil-flus joqgħod attent fejn jdaħħlu, fejn jħarġu u jindanna jekk l-affarijiet ma jaqblux. Mela għandek il-Vanġelu ta' Mattew li jrid jurik li dak li seħħ fi Kristu kien dak li mwiegħed f'dak li ngħidulu r-rabta jew ngħidulha r-rabta il-Qadima. Filwaqt li Luqa li kien tabib u jifhem fin-nisa fatt insibuh il-Vanġelu tan-nisa, isibuh il-Vanġelu tal-ħniena għax hemm sitt ġrajjiet ta' nisa fejn juri l-ħlewwa. U Ġwanni, l-poeta, fil-bidu kienet il-Kelma u l-Kelma kienet Alla u l-Kelma kienet Alla u d-dlam ma laqgħux. Jiġifieri. il-bniedem jifhem skont dak li hemm f'moħħu. Imbagħad joħroġ skont il-mezzi l-għodda li jkollu, biex nitkellmu bl-Ingliż, il-vokabularju. Iżjed ma għandek flus, iżjed tista' tonfoq. Iżjed ma għandek kliem, iżjed tista' tagħżel. Jiena nofsni Għawdxi u ta' xkejken għaddejt mill-Imġarrqa Għawdex għal Marfa, Malta. qabel għax issa ċ-ċirkewwa. U inti tara dak il-vapur ġo dak il-mewġ u l-ħalel tiela' u nieżel bl-ilma għaddej minn naħa għall-oħra b'nies jidgħu oħrajn jitolbu. U qallibt ir-rumanz ta' Nicholas Monsarrat, The Capellan of Malta. U hemm tara fl-ewwel paġna eżatt li jien kont ġarrabt ta' tifel ċkejken. Issa meta inti qed taqra r-rumanz Malti, l-poeżija Maltija, id-drama Maltija, l-epika jekk trid, għandek il-fidwa tal-bdiewa ta' Ninu Cremona, Inti għandek mera lejn xiex tħares, jiġifieri l-ġrajja tiegħek personali, u l-kitba tar-rumanzier, tal-poeta, tad-drammaturgu. Allura l-pjaċir jiġi doppju, għidilha nostalġija, għidilha tifkira qadima li qed terġa' ttoma' bħal meta darba kont iżżur illum il-ġimgħa l-kbir, jiġifieri jiena qed insum, għalkemm mhux suppost insum għax għalaqt is-sittin u sitt xhur. Ma kien hemm dik il-pasta ħamra bil-coconut żbojota di waqaft u rajtha. Għedtlu kemm hi? Għedtlu tieni il-pjanċa kollha mbagħad kien hemm mara ma ħamlitx qaltlu rrid tnejn. Kont se ngħidlu żommhom mbagħad qatt kwiet u xorta xrajthom. Ħalliha li mbagħad tajthom imma rrid ngħidlek jien il-kitba Maltija meta inti moħħok miftuħ u tara l-ambjent Malti tista' tiggustaha għal darbtejn. Insemmi eżempju, kont imsiefer California ilu ta' ċkejken u mort nara t-tertuqa Clash of the Titans li da sar Malta u da ħadmu r-Ricaso li l-Karkara. U jien ta' żgħir ma tal-mużew kont nilgħab hemm u niġri u tit tarani ġo Arcadia, California bid-dmugħ nieżel nħajjar lil ftit nies ġo qalbi li kienu hemm li daw ma jifhmux u jien qed nara r-Ricasli tal-Karkara Malta hemm ġo California. Mela, min jaqra, min jikteb, qishom f'taqbida taqliba friska u ġdida fejn qed jieħdu pjaċir ġdid. Il-moħħ jiffriska, allura tevita dik ngħidulha t-tbatija bil-vjolenza u tevita l-qalb maqsuma. Għandek il-Ġimgħa l-Kbira li tasal għall-Għid. Ħa nsaqsikom xi ħaġa tal-aħħar, malajr malajr però minħabba li dalwaqt irridu naqtgħu. X'taħsbu dwar il-kitba fil-futur? Ħa tibqa' kif inhi llum il-ġurnata jew inkella kif kienet fil-passat li jibqa' ovvjament dik l-influwenza li ġejja mill-Bibbja? Jien naħseb ma jista' qatt kollox jibqa' kif inhu. Mhux għax Bibbja u mhux Bibbja, hi x'inhi. Jien naħseb diġà qed narawha trevelu. Hi x'inhi. L-art hi qatt m'hija statika. Ekku. Qed tifhem? Trid timxi. U timxi għaliex? Għax il-kittieb qiegħed jinbidel. Il-kitba li ktibt jien meta kelli 23 sena, żgur mhix bħal ta' issa. Għaliex? Għax jien m'għadnix dak l-istess bniedem milli kont hemm. Illum jiena xi ħaġa differenti kompletament. U l-istess, iż-żgħażagħ tal-lum u ż-żgħażagħ ta' għada u ta' pitgħada, dawn se jkunu qed jgħixu f'soċjetà differenti. Se jkunu qed jaħsbuha b'mod differenti, qed ikunu jerġgħu jivvalutaw il-valuri tagħna. Issa kux għat-tajjeb jew l-ħażin dak mhux postu hawnhekk. Imma żgur li ħa jinbidel, għax huwa l-proċess naturali. Dana diġa, dana diġa beda dal-proċess. Skur, per eżempju.
U kien minn dejjem. Jena, eh, jena darba għamilt studju fuq il-romanz Malti fil-bidu tas-seklu 20. Romanz Malti miktub fl-1907 ta' Ġużi Muscatat Soppardi kellu 24% tal-kidba l-idjoma Maltija, dik li semma Trevor l-ewwel, Alla jbierek, jekk Alla jrid, eċċetera. 24 fil-mija tiegħu. Fl-aħħar tas-seklu 20, Rumanz ieħor Malti ma kellux idjoma waħda reliġjuża. Ġifieri, il-proża diġà bdiet turi. Illum il-ġurnata, illum il-ġurnata, jiġifieri qegħdin fil-bidu tas-seklu 21, issib affarijiet illi sa 20 sena ilu ma kontx issibhom, dagħa, vulgarità, oxxenitajiet, qed jidħol. Jiġifieri qed jinbidel u jrid jibqa' jinbidel u l-letteratura hija ħajja u tinbidel kif ninbidlu aħna, bħalma nbidlu l-ħwejjeġ jiena u inti, l-istil ta' xagħarna, eċċetera. Hekk hu. Father Joe?
Jien ngħid li tibqa'. Għax jekk inti tidgħi xorta qed issemmi 'l Alla, jekk qed titkellem ħażin xorta qed tgħid li teżisti mġiba ħelwa u bil-għaqal. Issa hu jiddependi inti bħala kittieb kemm kapaċi tixrob. Jiena qatt ma kont nifhem fix-xorb imma darba dħalt f'ħanut qalli xi trid, rajt isem ta' xorb għedtlu rrid minn dak u duqtu. B'għaddejt daqqa nieħu minn xorb wieħed, daqqa minn xorb ieħor. Moħħok imbagħad qisu jibda jiċċallas jew jiċċara imbagħad tieħu ċertu pjaċir. L-istess il-letteratura, il-kitba, bħan-naħla. Iżjed ma jkollna ward, li kważi hu l-istess imma ħalliha ħa ngħidu li jinbidel, u din naħla ssoff minn bosta ward jew wardiet jew xtieli jekk trid, jekk tixrob mix-xtieli, int se jkollok iżjed ħlewwa. Inti tinduna li r-rumanzier qed itik ġabra qawwija sħiħa li lilek tista' timlik u ssaħħek. Meta jitkellem fuq it-tpexpix ikun kiteb. Pero ma toħroġx b'saħħtek, issi x'inhi hi? Tista' titkellem fuq l-agħar tax-xitan? Dak il-ħin tista' titkellem fuq bil-ħin Pawlu Pawlu, tinsiniex, tista' titkellem fuq il-kappelli, li trid. Jiddependi inti, aħna ġejna għall-programm u kollha ntlejna. U kollha ħriġna u kollha ferrajna l-bizzilla tagħna. Issa f'idejn it-telespettaturi f'dan il-jum ta' skiet illi jgħaqqdu, jifirdu u jigustaw. Jalla jaqraw il-ktieb Malti, jalla jitgħallmu u jalla bħalna jkunu kapaċi jigustaw il-kelma Maltija li wara kollox hija l-kelma t'Alla mfissra għalina. Father Joe, Charles, Trevor, grazzi ħafna talli għoġobkom tilqgħu l-istadina tagħna, grazzi immens. Minn hawnhekk ħa mmorru għal waqfa qasira però bqgħu magħna. Lura fl-istudio u bekk wasanna fit tmim ta' dan il-programm. Jina nixtieq nirringrazzja minn qalbi li l-kom telespettaturi tal-li għal darboħra segwejtuna, grazzi wkoll lil mistiedna li żgur kienu ta' interessa li kom telespettaturi U ukoll grazzi lil band li kellna magħna. Fil-fatt sa nagħlqu bl-aħħar silta min-naħa tagħhom. Dawk kienu Melchior Sultana and Band, għalhekk ħa nħalli kollox f'idejhom jiena. Grazzi ħafna ta' li segwejtuna. Ciao ciao.